Tin nino dwe pyeraryo wiye abongwen an amotowu doki, man latinwu mawa Francis Omoro. Acholi, atamo ni an akatti me cwalo dwona ma lubbe ki a nino ma odong manok, nino dwe adek ma wan wabi rwatte ki ladit lobo. Atamo me winyo lok me agikki ma mako lok kom Balalo. Ka wan watye ka neno kobeddi-ni, kit ma Balalo tye ka tic ki litino Acoli ma gin tye ka ringo kobeddi-ni i lobo Acoli ka ma Balaejing lwak me Acoli me cung i ngegi me wacone ni ripot ma myero gua ki bot Acoli ni Balalo omyero kobeddi, atamo ni ngat acel acel Ma i lobo Acholi kany tye ka neno kit ma litino Acholi gubedo i cawa-ni. Gin tye ka poko cente i te ker mapat pat me yubbe pi nino dwe adek. Atamo ni Acholi wutye ka neno lurok ma gubedo ni gin tye ka tic ki litinowa, litino Acholi, lurok madongo ma gin Gutelo tela i lobo me Uganda i tela ma madongo gubedo ni gin gubino tye ka tic ki litino acoloni me konyo balalo. Lawo maja pud an acwalo dwona i kom larok acel ma kilwongo ni David Pulkol. Tamo wan wangeyo ni David Pulkol obedo dano madit. I Uganda, ticce me agikki ma otiyo madit ma weko palamen en aye obedo ka doro wi cikiriti me Uganda. En kobedo ni tye ka tic matek me nenone ni ripot ma Acholi wemiyo, Myero onen ni oweko balada obedo. Waneno bene vidio clip ma mege ma tye ka wacone ni omyero kiwac ki ladit lobo ni lukelo ayela-ni ma i lobo Acholi en aye obedo Rwodi Acholi macalo Rwot me Atyak, Rwot Cantua pire. Weko bene litino ma en tye ka mobilizing-ngi okel olweny i koma pire. Actually man an atye ka waco ne weki wun wunge gin ango ma tye ka timme. Dong an amito ni an apenyowu ni wan kono macalo Acholi wan watye ka yubbe nini? Ee, wan watye ka yubbe nini? Pien litino egi ni ma jo madongo calo David Pulkol, Philip Edru, ma gubedo gin tye ka konyo Jerucalem me mino ripot ni wek balalo kubedo ni gin tye ka tic ki wan litino Acholi. Gin tye ka tic ki wan litino Acholi. Litino Acholi ma gin ngecgi tye i rwom mapatpat weng, loya ma gin tye ka tic kwede bene loya ma tye i lobo Acholi kany me minigi legal advice. Dong an amito penyo Wan acoli, wan watye ka timo ngo? Kit yub pa ngo ma kobedo ni wan wayubbe kwede? An pe atye ka winyo, pien tin dong nino dwe pyeraryo abongwen. Tin nino dwe pyeraryo abongwen, an peya atye ka winyone ni acoli gin gulwongo kacokke me yubo memorandum ma megi. Gin ma an atye ka nenone ni ere ni litino acoli tye ka konyo. David Pulcon ki Philip Pedro ma gin tye ka konyo Jeneral Chale me miyo ripot ni nyang kole myero gubedi. Atye ka neno paticipecon pa litino Acholi mapat pat kit ma awaco-wu ni wa loya ma gin tye ka tic kwede kobedi ni loya ma tye i lobo Acholi kany. Acholi, atamo ni ba wan gin ma myero wanen ni ngom kwaro ya. Ngom kwaro pe bilego me kalawuti mo Pien ngom kwaro pe lekke, bed pe kobbe. Ngom kwaro pe lekke. Gin ma pe lekke en aye ngom kwaro. Ma rom aroma ni aculi ngati mo keken pe bino ka leko dakoni ni jal in ko imiya ka anywol ki dakoni ka dong adukki. Ngom kwaro bene aculi omyero wun wunge ni ma kwarowa owerowa iye ni pe lekke. Pien ka in iwaco i lek ngom kwaro, tyen lokke ni in dong imiyo imiyo identity niu ki kaka mo ni, ci i litino Acholi, atamo ni myero watuku i gin mukene. Pe watuku i ngom kwaro kita kobedo i cawa ni watye ka tuku otuku iye ni.

ma i lobo Acholi. Kobedo i nge tira me West Nile, loya me West Nile weng, ka ma Philip Edru aa ki iye, gin weng kobedo ni tye ka bino piny ma gin tye ka miyo legal advice ki ludito me West Nile ma lubbe ki lok kom ngom. me apar. Ento i Acholi ka enini, in inongo ni litino Acholi ma gin omyero okony Acholi gulingo litik. Acholi lawor yiya obedo yom i kare ma awinyo te yat loya acel ma megwa ma kilwongo ni Council Tony Kitara tye ka mino Lok ma pire tek ma lokke eno ni myero loya luwoti kong gubed piny ka lok ma lawor Tony okati kede i te yat ni gin ma tye ka time ma omyero ladit lobo tye ka timo ne ni ma tye ka waco ne ni executive order three ma ladit lobo omiyo ka culi ni cik waco ni gin ma president omiyo pe ki laro. Puru lok ma lawor atamo wun weng owinyo i te yat ma kitye ka larone i te yat. Dong acodi ka lok ki eune ma lawu otuc ki bot kan cul toni-ni, wun bene wungeyo, wun loya bene wungeyo, ni tye cik mo ma romo konyo acoli, ni Executive Order pa ladit pe kilaro. Pien ada, ka in ineno decree madwong ata ma yam president mapat pat gin ma president omiyo, lawote more bene pe loko. Gin ma oboto oketo cinge iye kobeddi ni ladit lobo ma tye ni pe romo loko ne. En dong aromo bedo kit gin ma lawor Tony opoyo ki wi dano ni, ne pa Acholi wun wutye ka wun wutye ka wutye ka loko gin ma pe omyero ki loki. Executive order three ma ladit dong omiyo ladit lobo omiyo ki Acholi ni pe dong gilaro mono rom aroma dong. Ni in itye ka cayo ladit lobo because ladit lobo is a fountain of honor. Lokke ma otimo ki woro ci dong tin ni en aye gin ma ladit lobo omiyo ki acholi en aye dok ki cak laro ne. Mono lok ma lawor Tony oloko ite yat I mega, en aye weko an kobedi ni atye ka goyo duru bot wun litino Acholi ma wutye loya, ni nicakke diki-ni, wun wucito wuto cingwu ki Acholi ma gin tye ka coyo memorandum-mi. Wuto cingwu ki Acholi ma tye ka coro memorandum. Winye malik, Pien akobbi ni, latin acoli en aye kobedi ni kiloyo jang gamente acel ma kilwongo ni judiciary. Ci ka cik ki kite enoni tye ma kun inongo ni latin acoli en aye kiketo kobedi ni loyo judiciary bene i Uganda, le enoni Nongo twon cac madit i kom Acholi gubedo ka in ineno bene ngom kubedo i cawa-ni. Professor Pen Mogi tye chairman me ngom ma omyero obed ki dwon ma okony Acholi ento dong dwone tye ki long kita wun wuwinyo ni ma nyuti ni Acholi mere ki keto ni kukony kukony mere gamente i area mukene ento pe okony kaka an atamo ni Acholi, loya ma megwa wan wamito pojicongi i cakke diki-ni myero gin gubed piny kacel ki lutela mapat pat me moo palamen wigi kumi kacel ki rwodi wek pojiconwa obed acel. Pien kit yubbi eni ma kubiti-ni, lurok gibedo libelbel ki lwaki lim ma gin gumiyo-ni, obicito wa. Obucer wa i protokol me nenone ni ngat ma obiloko pojicon pa Acholi nongo obedo i lokke myero enen ni ngat enoni oloko gin ma pe lwak me Acholi mito. Dong man legana, Acholi. Kobedini ka in inen gin ango ma tye ka timme i Ker, mapat pat bot rwodi. Acholi myero wun wuyab wangwu. Obed i cawa-ni, gin ma atye ka timme, an atye i Ker, atye ka telo Ker. Gin ma kobedi tye ka timme, timme i Ker mapat pat pat pat weng. Kobedi ni kitero lim madit me poko dano ma tye i Ker mapat pat, me nenone ni, Pe gin gucwako ni Balaam myero gua. Dong, wun lwodi, gin ma myero wunge ni, limmi eni ma kitye ka pokowu-ni, ma kobedo wucako ki lweny i kom Acoli ki lok kop ngom, ngom, wun wungeyo ni weng ni ngom kwaro, yam twerone tye i cing Ker kacel acel. Kobedo i cawa ni wun wucako wun wucako mino ngomo kite kobedo ki tye apokwu cilingi ne omyero wun wumi ngomo ki me rok onongo yam kwari wa ma gin obedo ka telo Ker ni gin omiyo ngomi ki rok kwari wa odero ngomi ki tong do atamo ni amito acwal dwona macalo latin puranga Gin ma tye ka katti ki gin ma ocako timme, gin ma ocako timme i ker Puranga ma Rwot Jimmy ocano luwala, lutela, lutela me Omoro District Local Government won kom abic, kacel ki lacung pa mon i Parliament Honourable Catherine Lamwaka Gin ma gin gutimo me kwanyo Rwot me terone bot Jerucalem ni Rwot omyera pe ocung kacel ki Rudi luwotgi i lok kom balalo. Atamo ni ladit Rwot gin ocan luwala me pora, lupora in ibiwoto kini, pien an angeyo ni litino pora atuni in ibiwoto kini, wek kong in inen ka ni limmi eni ma kimini. Ba lutela kwede ni kwanyo oteri iye ni in pe balalu lokke pe puranga. Atamo ni wun litino puranga wan pe waromo pokke kacoli. Peko ni eni kobedo ni peko kacoli wa eni. Peko ni peko kacoli wa eni. Wun wungeyo wun lupuranga wungeyo gin ma an an kara ma atye i opic pa me prime minister atimo. En rwot in rwot Jimmy in lucan luwala in ingeyo. Lupora gin gudwoko ciling pa baladu man atamo ni myero gipwo kaka en me bolo-ni tutwal. Ki i nge eno, baladu dok odonyo i te aceng. Lupora dok oryemo baladu. Ma wan ocito ka ryemo baladu-ni, wawoto ki litino acoli weng ma ka i kom lok, wan lupora onongo watye calo labol. Amito acwal dwona I ngat ma oleyo ngeya calo Prime Minister, atamo ni gin ma in icako timone-ni me kwanyo rwot nyopo ki politik ma kome neno be pe iye ikato politik-ki didi ibino kede wat atir atir. Atamo ladit Prime Minister ma in ileyo kakara, tipo pa olaltenge wa bedo pe i komi. Pien tiponi eni ni olalteng ma an oweko obedo ka tella oweko Kobedi ni akwanyo pwona atero malo-ni, onongo abedo atelo ki kit ma tipo pa Acholi mito kwede. Lok ma cocci ma in ikatte kwede ma kun waco ni lupwona tye pi neno dongo lobo ento pe tye pi lok pa balado, atamo ni litino pwona An amito apwowu, pien aneno ber okatti ki okatti ki ki position ma migwu. I Puraha watye ki luryeko madwong, watye ki engineers, watye ki lawyers, pe tye gin mo ma pe i Puraha. Atamo ni an apwoyo wun litino Puraha ma ma okatti me kwero position ni Rwot ma migwu Pe romo pokke ki ka cweli pi lok me politics. Atamo ni jo aryo ore enini, lutela aryo ore eni Honourable Douglas Peter Okao gin ki Honourable Catherine Lamwaka Okim oyo wi me politics owek tipo obed mot. Kare ni watye i kare ma lit adada. Lim enini ma cwali tye ka kok iye ni pe o icamo ki kuc. i odiwu ka wuweko ngomwu kwaro pa col ocito. Man gin na myero wun wunge. Dong, pe i poraka keken, lulim weng mapat pat pa likobeddi cawa-ni, litino ma gin yam obedo ka konyo gamenne me lweny i kom adwir ma kilwongogi ni kada. Kombeddi ni gin tye ka wot me poko lim i ker mapatpat pien gingeyo ni peko madit tye i ker. Ci oweko wun litino acoli, wangwu obed twolo. Rwodi labangi dano nongo rwot kwo ka rwodi ni gin tamo ni gin egam ciling ki bot balalo ci wun wuwek gupot kengi. Atamo ni Actually, man aye oduru ma kombeddi ni an atye ka goyone. Lweny mukene ma kombeddi ocakke i kom ker ma angeyo ni onongo yam pud wangeyo ni pokke ma tye i kin Rwot Cantua pire ki Rwot Acana ma ocung i kom rwodi pyerabic wiye abiro-ni, kobedo i cawa ni, ki lwonye eni ni, Yub ma tye ma ocako dong timme o, en aye kimito ni gin ma muno ya otimo, mu gin ma muno otimo muno okwanyo rwot mo, oloko ki rwot kalam, kobedo ni kicako neno kit ma rwodi kalam i te keyo acel-li omyero kicak medo kede me kelo ayela ma limme dong ki Limme dong imiyo woko. Banga atamo ni ki i nge lweny me ngom eni ni gin ma wubitime ki ker lweny ma wubibino i ker, wun ityen acol wuwiny maber. Gin lweny ma wudonyo i te ker, ker acel acel oye bedo ki rwodi ma gin laro ker rwodi aryo aryo. Eh? Pac coo lweny obibedo iye, puranga lweny obibedo iye, lamoki lweny obibedo iye, pa dibe lweny obibedo iye, pa labek lweny tye iye. I enoni weng ki ker mukene mapatpat weng, lwenyo gubedo man gin ma tin plat dok okato woko ma nyuto ni lweny i ker ma kobedo-ni tin plat dok okato woko ki lim me bedo okato woko. Odong kit me cako pokone dong lweny eno dok iketo bene acula adada. Dong kobona ee, an atye ka neno gin ma Wun litino Acholi ma wutye i mony, ma omyero wuwakke kene ni, aa, jo ma litino ma jo ma tye ka koko ngom pa Acholi, wun wuti ki me roko nekgi. Aneno peke ni weng wun lumony, kacel ki wun litino ma wutye i cukiriti, tic ma wun wutye ka tiyo-ni, ya wukonyo paco i kare ma piny rac, wulwenyo ki adwir, wuwek wukonyo ocito. Weko lakwena ocito tibowa ocwakowu. Ento lwenye eni ma wamito ni litino ma gubedo tye ka kok calo kit Honourable Mawar gi ni tye ka kok pi ngom Acholi en aye wutye ka neno ne ni en aye kobedo lim lurok dok waco ni wulwenye ikom litino ma kit eno. Atamo ni this time Tipo pa kwarewa, Wun litino ma wutye i mony, i cikiliti, ma gubedo gitye ka tic kitwu, tipo pa tipo pa ocwakowu dok i lweny-nyi eni. Tipo pa ocwakowu i lweny-nyi, wuwinj maber. Tipo pa ocwakowu me bino ka neko omegiwu ma gin tye ka kok ni, Balal omyero gua. Dong. Acholi, remo pek loyo pii-ya. Remo pek loyo pii. Pi remo ma pek loyo pii, ka in itye ki remo ka coli adada, ci ka gin mo tye marac i kom omiro wang ma in ikati ka kwero. Wiya po i kare ma General oketa tye i World Creation, Kikedo kwedi ki kodi ma pe rwatte. Jeneral oketa okwero obino waco, No, no, no, no, no, gin-ni eni-ni pe rwatte, kun ngeyo ni bot ma mege dit loyo en, ento pi kaka ocung iye, ocora

I kare ma wan watye i Council, ka Koca Mutale obino me cito ka golo lyel ki i paco, ogolo lyel-lu, ka obino botwa ni kobedo ni golo lyel ka lyel kacoli o lyel ki woko, co aromo bino waco ki i Council waco ka ni ka Koca Mutale ka ceng opoto ma onongo ka Koca pud tye i Acholi ci kin gin ki ka Koca ngat acel

I lok mapar, ma ocito wa i palamen, ocito wa i wa i executive cabinet omoko, Jacob Honorable Jacob owaco ni ladit president ngom me apar ngom pa Acholi, Acholi wun lut ma wutye mapat pat wun wukati woko me neno ne report-ti eni ma kibimiyo ki ladit-ti, kimiyo report ma nongo lawyer tye iye, lawyer wa tye iye. ma nongo lukwan mapatpat tye iye. Ripotte eni nongo weko obed ripot pa coli. Dok bene lokke eni-ni, atamo ni wun wegi kom abic wuwek pojicon-ni eni ma ladit lobo bibino-ni, wun member of parliament, wuwek pojicon-ni, wuket pojicon-wu kacel ma pojicon-ne Ki wek pe wumiri putwu ni, 'A ko wutem woro dong en gin ma bur pe wuworo ni ya? Ee, wutem woro ni a a ri putwu ni weng wuco coo ci wumigi ki keyo nyo kwan. Kong ping? Kong pingo am kwaro? Actually, an atamo ni an akok bot oketo enok. Ngo muweko atye akok kit enok? Pien kobedo i cawa-ni lok ma tye woko en me nenone ni nga ma omyero guloki, ka ibiloko, ibiloko ni ngo, ma nyuto ni kibijuko wa runi koni ka lok. Kita dong kobedo i cara-ni wun wuwinyo kicako ni runi bene tye lumar ngo, ngo ma cwali yang pe runi aye loyo? He? Ngo ma cwali runi aye loyo? Ci dok gin in wed jami dek iloyo, imayo ngo nini? He, mono Constitution me Uganda aye waco? Atamo ni lega na en, wun lutelo Acholi ma wutye i rwom mapat pat, he, wun ma wutye i rwom mapat pat, litinowa ma gin dong gubedo tye retired calo Dokta Olaro Tunu, Jaj Galdino, Okello Okello, coro ripoti eni ni Atamo ni wun myero wubed iye. Wukony ci gamoyi ma tye ka telo wiwu. Wukony owiny dolo me mupana mel. Wubedo kacel for the first time, pe wupokke. Wangeyo mere ni kobeddi ni ene ni gin ma wutimme i lobo Acholi iye ma okelowu ni cwak madwong ki lim madwong. Pe oa ki bot litino Acholi, oa ki bot me rok. En aye weko gubedo Acholi tye ka nenowu calo ni wuling pien wigi ngeyo. Acholi ngeyo ni gin ma oterowu i Palamen, gin ma oterowu i Chairman District obedo lim ma me rok, twer ma oa ki bot me rok. Weko for the first time Wun litino acholi ma yam wubwor tutwal, kombeddi wutye ka lingo. Ento kong dong wuto cingwu, watur cingwu kacel. Man kokona ma atamo ni omyero an akoki. Kong dong watur cingwa kacel, wek dogwa lalok obed acel keken. Lalok obedo acel keken, Ka dong wuwiny dwol obwiny, en ma butelo wiwa ni buloko dong ma kaka acwaliwu weng. Ento nongo pwocce co ni eni ni kicoyo gin jamini kacel. Tamo ni nino dong tye ka cito ki jami mukene ma tye ka timme madwong. An acwal dwona jokjok ma malo.